Luxembourg's finest metal podcast mam Gil a mam Piz. Bonjour. Hallo. An du? Ah, selber, alles okay. Sa geht, ma ja. Ma sa geht.
Hm, ma sa gio.
Mir können net kloen, nee, eis geht et gut. Mir si gesund ja. am Monter.
Das schenkt dir. Wëlls de méi? Jo, wonnerschéinen Hierschtdag. Jo, stëmmt, am Fong och nach zimlech mëll fir dës Joreszäit. Jo, war elo 17 Grad mengen ech awer. De Moie schonn, jo.
Ech géing mer zwar och mol erëm eng Kéier gutt gudden Schnéi an Äis a Glëtz wënschen. Dann. An dann Corpse Paint an d'Gesiit schmieren an duerch de Bësch lafe wéi e Wahnsinnegen. Dat wär wonnerschéin. Mee dat hu mer jo nach fir ze man iergendwann. Da kommen aner Leit, da gi mer direkt, äh, ruft direkt Police, gi mer direkt verhaft. Äh, ja, ja, ja.
ja. Bon, ich meng, solange mer keng, äh, keng Gees mat an de Bësch huelen oder so, kënne se eis net verhaften. Also Dach, dann. Gees kënne mer mathuelen, awer déi gëtt so als Hausdéier, déi gëtt geheemelt a versuergt. Déi gëtt verklot, Hanno, d'Gees.
Déi gëtt fir eis sëtzen. Déi geet fir eis net séier, dat wär mol eppes Neies. Goat has to serve, gell? Oder has to sit, wéis de et wëlls huelen. Mee jo, mir schweife schonn kasch of, gell? An hunn eréischt jo, mir hunn nach net ugefaangen. Mir hunn nach näischt Konkretes gesot. So Mer, wat leeft? Wat hu mer haut um Programm?
Ma mir wollten haut iwwer Filmer schwätzen. Mir hunn zwar e Metal-Podcast, awer mir wollten iwwer Filmer iwwer Metal schwätzen. déi Metal thematiséieren. Et ginn der net esou vill, awer et ginn der e puer. An ech denke fir déi, fir eis Metal-Fans dobaussen, datt déi vläicht verschiddenes dovun net kennen a vläicht och gewollt sinn, dat eent oder dat anert mol eranzechecken. Absolut.
Ech mengen, et ginn der, bon, du sees, et ginn der net vill. Et gëtt warscheinlech eng, eng jett, mee si se all gutt? Ech mengen, dat ass, dat ass éischter elo
den, den, den, den, de Point vum, vum Dag. An. Mir hunn eis do e puer erausgesicht, iwwer déi mer lo vläit verschidde Wieder lo wäerte lassginn. Mir hunn generell wëlles, mir haten dat zwar scho virder gesot, dat hei ass lo eis, eis Filmepisod, soe mer mol, oder Dokumentarfilmer oder Heavy Metal an de Filmindustrien. An do wäerte vläit och nach aner, bësse méi ofschweifend vu Podcast äh, Episode kommen do wahrscheinlich nach andere Sachen bei mir noch will es Literatur eng Kehr durchzuhöllen hecht ja, was ja. sind die typisch typisch klassisch Bicher wo vielleicht äh, heavy metal Songs inspiriert hun wie zum Beispiel den Clive Barker oder HP Lovecraft oder sogar auch Tolkien geld dat werden wir auch irgendwann ja.
machen.
Mee elo si mer mol bei deem visuellen Wahnsinn, wat Filmindustrie ass. Jo, an och do gëtt et, mengen ech, genuch ze schwätzen, ne? Jo, jo, och e puer ganz gutt Pärelen dobäi, wou eis allen zwee och gefalen. Absolut.
Absolut.
A wou mer och absolut nëmme recommandéiere kënnen. Vläit kéint een och, ech menge mir hunn dat zwar elo nach net gemeet, mee mir kéinten eventuell och eng Lëscht dann einfach opstellen an eng Kéier d'Nimm an engem Post erwähnen. dass se och ja, ja. schrëftlech hunn, hunn ech Loretto geduet. Jo ech kann denken, stell der Hermo fir. Heiens do ab und zu jo. Dat schon dat schon dat schon extremst rar, wou et virkënnt méi méi et passéiert nach an no dat staunt mech ëmmer erëm. Mee jo mir kënnen kënne gären ufänken. Freet sech lo mat wat een ufänkt, well et gëtt do keng chronologesch Reihenfolg. Mir hunn eng Rei vun normale Spillfilmer an och e puer Dokumentarfilmer, déi mer wollten opzielen. Ech géif soen, mir fänke vläicht mat den Dokumentarfilmer un, mengs du? Kann ee man, jo, kann ee man.
Kann ee man. Kann ee man. Mhm. Mhm. Mhm.
Ah, mm, okay, okay, ja. Mm. Äh, dann hätte mer een bekannten ähm, Dokufilmregisseur aus Kanada, den Sam Dunn heescht den. Mhm. Äh, hien huet eng Rei vun äh, Dokufilmer gemaach. Mat sei bekanntsten ass äh, Metal A Headbanger's Journey. Ja. Äh, dat ass un sech eng Doku iwwer wéi ass d'Heavy Metal Geschicht entstanen. E bëssen so wéi mir doch schon an eiser éischter Queesch duerch Geschicht vum Heavy Metal äh, Episod gemaach hunn. Ne? Ja. Äh, wat awer interessant ass, dat en do och wirklich all déi grouss bekannt Gesiichter interviewt, ënnert anerem Bruce Dickinson, de Lemmy, den Dio an an an gell. Ma och och elo e bësse méi, ech soll emol, méi underground Saache wéi wéi den Ihsahn vu vun Emperor oder och wéi war nach dobäi, ech mengen dee Corpse Grind, de Fischer war och dobäi oder? Dee war och dobäi jo, an den Alex Webster, de Gittarist vu Cannibal Corpse war och dobäi. Äh, jo, Mayhem war och dobäi, den Necrobutcher. Ja.
Jo, ganz ënnerhalsame Film. Super, super gemaach, super ënnerhalsam.
Bah, ech mengen, wat een direkt ka viraus soen, mir hunn elo Sam Dann erwähnt, Sam Dann, mir hunn eis selwer ganz vill vun him inspiréiere gelooss an ech mengen, dat ass och mat ee vun den Grënn, äh, wieso mer iwwerhaupt dozou komm sinn, den Podcast hei ze machen. Also ech ja, hat, ech hat zumindest schon, ja. dat Gefill, ähm, weil ech mengen du hast mir demos gesot wow, guck, guck en Käier guck en Käier wat net mm, der Headbangers Journey méi hin net joch nach Serie gemet ënner deinem Metal Evolution guckt da dat an da dran ech schon mal dat du geguckt an mein nächste Gedanke war wow, dat kennt den Also ja, das kennt ihr noch machen op Eisart aber so wurst man net das ging Podcast gehen Mir hunn awer ganz vill do, ech wëll net so geklaut, mee einfach eis vun him a vu sengem Wierk inspiréiere gelooss an dat e bëssen iwwerholl op eis domm Aart a Weis. Mee jo, dat ass wéi de Pit seet, also beim Film war, also dem Metal, A Headbanger's Journey war säin, ah, Duerchbroch kann een elo net soen, mee et huet, en huet fir Opmierksamkeet, wat säin Debut, effektiv. Effektiv gesinn ech grad, jo. Ok, krass. Mee en huet. 2005 war erauskomm.
Jo. Jo.
Wat wollts du nach soen? Nee, ech wollt soen, dass se awer schonn mat deem Film, wou en e bësse méi en international, eng Opmierksamkeet krut, och vun der Museksindustrie. Heescht, vun deene Leit, ok, en huet Interviewe gemeet. An ech ka mech do un eng Zeen erënneren, wou en, wou en. Ech mengen et war do wou en den Necrobutcher interviewt huet. En huet en zweemol interviewt, eng Kéier am Film an eng Kéier herno an der Serie. Genau. An Richteg.
ähm,
net jiddereen war mat deem averstanen, wat hien gefrot huet. An et ass am Fong soss näischt Ja. wéi e Reporter, soen ech mol esou. Hien huet Ja, sech halt also fir schon, ja. fir, fir déi Spart vu Musek, wou mir als normal empfannen, heescht Heavy Metal oder Extreme Music dann an deem Fall, An hie wollt dat halt bësse bësse méi genauer kucken an och vläit méi e grousst Publikum domat uschwätzen. Also prinzipiell dat genau dat, wat mir elo hei maachen. Jo, muss ech och soen, beim Interview mam Necrobutcher, dat war um Wacken Festival, wou en dat gemaach huet, do hat den Necrobutcher schonn e puer Béier eran an dee war nëmme ganz niichter an och e bëssen ugepisst. An dofir huet en e bëssen e bësse méi krass geäntwert zu verschidde Saachen. Jo, bon, ok.
Jo, duerno op der Metal Evolution Episode vun Extreme Metal, do huet en dat nach eng Kéier widderholl gehat, an do hunn sech déi zwee awer dann och vill besser verdroen dee Moment. Jo, dat stëmmt schonn. Mee jo, ech kann awer och verstoen, datt zum Beispill ee wéi den Necrobutcher, an jo, fir déi Leit wou net wëssen, wat een Necrobutcher ass, dat ass den Bassist vu Mayhem,

Stëmmt, ech, ech iere mech. Ech sinn net falsch, mee ech iere mech. Kee Stress. ähm, mee ja, op jeden Fall, hien huet, äh, hien huet do bësse méi wéi just ee Film ze bidden. An ech mengen, hie- seng Serie generell ass, denken ech, déi einfachst zougänglech fir De grousse Publikum oder fir déi Leit, wou net ganz vill kënne mat mat Metal oder mat verschiddene Subgenres kënnen ufänken. Ech mengen Beispill meng Fra huet matgekuckt, dat war déi Episod iwwer Power Metal an ech mengen meng Fra ass mëttlerweil aneres gewinnt och vu Musek, och lauschtert praktesch de selwechte kranke Schäiss wéi ech. Mee et huet dat awer och ganz interessant fonnt an och dat war wierklech einfach zougänglech an dat kann kënne mär nëmmen empfeelen also. Genau.
Metal Evolution oder halt Metal Headbangers Journey. Klengen Tipp, dat kann een de Film och op Youtube ganz kucke goen. Den ass do. Ah, sérieux, ass du ganz drop? Dat wosst ech Ja, net. ja. Okay, Metal cool. Evo- Met also Headbangers Journey ass ganz drop an och déi eenzel Metal Evolution Episoden. Hm. Äh, wouvun der Extreme Metal meng perséinlech Lieblingsepisod ass. Äh, Ja. Wat awer natierlech e bësse méi meng Musek ass. Mä déi aner sinn och super, super ënnerhalsam. Du gëss net méi domm dovun, gell? Also, dat ass, dat ass sécher, gell? Hei ass natierlech och scho vill Saachen, déi s de kannt hues, awer e presentéiert dat einfach op eng immens cool Aart a Weis. Et mécht Spaass, him nozelauschteren an seng Filmer sinn einfach gutt gemaach, fannen ech. Jo, da, ech mengen, hien ass och selwer en, e grousse Metal-Fan. Dat ass elo net een, deen einfach esou, ah, ech, ech maachen elo eppes. Hie leeft och am schwaarze Band-Shirt ronderëm an huet laang Hoer an gutt schmuddeleg laang Hoer an keng Anung. Dat ass Mega sympatheschen Dude an sou kënnt et och an de Filmer an an den Dokuen riwwer, gell? Jo, jo. Jo, dee wëllt dat och aus dem selwechte Grond maachen, wisou mir dat heiten maachen. Dat kann ech mer absolut virstellen. Jo, wahrscheinlech, jo.
Fir dat, dat Gesamtbild e bëssen ze vergréisseren, soe mer mol esou.
Wollt der soss nach erwähnen, et gëtt nach ee Film vun him, deen hat ech zwar nach net gesinn. Ech sinn och erstaunt, ech wousst guer net, datt dee vun him wier. En ale Film gemaach iwwer Iron Maiden, Flight 666. Ja. Äh, wou äh, ich mein, also, ich, ich schon net gesinn, soweit ich wees geht et do um eng Tour vun Iron Maiden an de Bus Dickinson ass jo och selber Pilot an hien Ja. coachéiert Band äh, duerch Tournéeën weltweit an da se bëssen eng Doku doriwwer. Den hunn ech och net gesinn. Garanzeieren. Ech hat, ech hat gelies, dass, dass hien dee gemeet hat. Selwer gesinn hunn ech en och nach net, mee e krut awer och iwwerall gutt gutt Reviews an esou. Genau. Awer zemools fir halt Maiden-Fans souwisou. Mengen Maiden-Festivals sinn gigantastesch grouss, gell, an hiert hir Tournéeë sinn och ëmmer quasch direkt ausverkaf, also ja. Do wäert ja.
do wäers ee schonn eppes gebuede kréien, soe mer mol esou. Wat wat hu mer nach esou vun Doku-aartegen Filmer? Jo, do hat ech nach eppes, wat e bësse méi Black Metal Richtung geet. Ach, gëff mer.
Bitte, bitte. Ech hat deen, ech mengen, mir haten de Film deemools zesumme gekuckt gehat. Ech hat en doheem, schon en doheem stoen. Jo, de Film dokumentéiert och nach eng Kéier déi ganz norwegesch Geschicht, wéi et zu allem komm ass, wéi et ugefaangen huet. Kiercheverbrennungen, de Mord zwëschen dem Hieronymus an dem Varg an alles. Film heescht Until the Light Takes Us vum Joer 2008. Absolut wichteg, mol net lëmme grell generell elo well well et just déi well d'hëlt jo am Fong wierklech just déi norwegesch déi traditional Norwegian Black Metal Zeen duerch, mee och deen deen dee ganzen wéi soll ech soen. Skandal kanns de et net nennen, mee dat Phänomen, wat do geschitt ass an där kuerzer Zäit, well et war jo am Fong net esou laang, wou do, wou do et op eemol richtig krass abgaangen ass, esou véier, fënnef Joer, an dunn, bouf, war e bëssen, ech wëll net soe fäerdeg, mee et war erëm do, wou et war a mat, mat am, dat heescht am Underground, et ass aus dem Underground komm an duerch déi Aktiounen, wéi zum Beispill, wou s de grad gesot hues, de Mord um Euronymous oder d'Kiercheverbrennung, huet dat Ganzt op eemol an. sou an d'Medien katapultéiert an Norwegen ass do e bëssen sou gerëselt ginn, sou what the fuck leeft grad hei, gell? Ja, ja, wat Norwegen nun emol iwwerall op der Welt bekannt, well do ass eng kleng Ënnergrutts Grupp déi Chaos Musik maachen an Chaos verbreet hunn, ja lauter satanesch Saache maachen a Leit ëmbruecht hunn an et war schonn zimlech hardcore wat do gelaf ass, ne? Awer bei wäitem och lo net net. wéi soll man dat lo soen, fir dass et nach ëmmer gutt eriwwer kënnt. Ech mengen, jo, et si Leit gestuerwen dobäi, net grad wéineg souguer. Ech mengen, et sinn do souguer och an de Kiercheverbrennunge sinn der och Leie bliwwen. Nee, do sinn zwar keng Leit gestuerwen, souwäit ech weess.
Nee, okay. Do war ni een zu, ni een zu Schued komm. Mee et soll ee lo net denken, dass dat elo en ultra brutalen Dokufilm ass. Et ass just fir. kloerzestellen, dat ass deemools do geschitt. An alleguerten déi, wou involvéiert sinn, sinn natierlech och do mat dran. Genau.
An ähm, jiddereen huet halt aner Meenungen. Dat ass interessant fir, fir Leit, wou selwer sech och mam Black Metal befassen a wierklech do do Stammklinger sinn, äh, fir sech do seng sel seng seng eege Versioun herno dobäi ze denken. Das, ech, ech verbannen Until the Light Takes Us mat engem Krimi, soll ech soen, mat engem gudde Krimi. Irgendwie. Ja, ein bisschen schon, weil er baut auch ob, er baut Spannung ein bisschen ob, bis auf ja, das, absolut. Was, äh, bis auf eben den, den großen bekannten Mord ne, vom Johann immer sieben. Ja. Äh, was ja am Anfang auch, also ich, so ein ich weiß, du bist nicht der Meinung, ich denke, dass dem Moment, wo hien awer gestëwen ass och wann der no hiren meescht verkaaften Album an äh, och hiren Duerchproch sonch moll äh, op dem internationaler Bildfläch als déi wahrscheinlech krassesten Black Metal Band oder krasseste Band iwwerhaapt. Dat dono war et awer e bëssen dat esou mat deem traditional Black Metal. Ech verstinn, wéi s de dat mengs. Jo, ech versti scho, wéi s de dat mengs. Also et ass elo net, datt datt do elo näischt méi aus deem Eck komm ass. Natierlech si vill Bands, déi ginn et haut nach, wéi wéi Darkthrone, wéi Emperor, wéi wat ass nach do, Immortal an esou, déi déi awer an deser ganzer. bëssen extremer Underground Szene waren an nach ëmmer do sinn, mee et ass awer eppes verluer gaangen. Dat dat Ruppegt, dat wat dee Moment do uewe mega ugesot war, dat ass e bësse verluer gaangen. Och wann haut nach ëmmer Bands et maachen, et wäert net méi deen Duerchbroch hunn oder deen. den Unhang wéi et wahrscheinlech deemols hat, dat wollt ech am Fong domat soen. Mhm, mhm, ja ech verstinn, ech verstinn. Jo, an dass awer sou gäil. Genau jo, dat ass ganz Atmosphär ass scho gäil. De Film bréngt déi Atmosphär och richteg gutt eriwwer ja. fannen ech. Äh, do sucht natürlich äh, den Fenris von Darkthrone gött gräessten Deels äh, interviewt ënner anderem och de Wack Wicken ass den zu dem Zeitpunkt nach am Prison souz.

War jo nach intensiv an déi riets Szene ofgedrift am Prison, ne? Dat war jo Ja. nach e bësse méi krass ginn. Ja. an ja. Da muss ech zwar elo eng kuerz Klammer opmaachen. Ech hat och, äh, ass och nach net esou laang hier, den Varg Vikernes äh, hat jo och eng laang Zäitchen en en Youtube-Channel, deen ass jo dunn och ge ge ge ge ges gespa also net gespammt äh, en ass zougemeet ginn ja, äh, genau, ja.
an äh, du huet laang näischt gemeet an en mécht ëmmer rëm so ab und zu mécht en so e youtube channel op an Gëtt Dee direkt Mann- umgebannt. ja gëtt direkt em gebannt an bis et halt opfällt dass hien et ass mee ähm, do, do muss ech un een un eng äh, un eng Episod denken. Ech si lo keen Unhänger oder so gell. Also dat wëll man direkt kloerstelle, just well mir zwee lo hei äh, wkech mir sinn grouss Black Metal Fans an ähm, mir kennen eis gutt an der aler an der aler Spart aus wie och an der neier Black Metal Zeen. Mee mir sinn absolut keng äh, keng wou irgendeppes so gingen äh, So, so dekadentes man ja oder gut heesche wat demols du gelaf ass dat muss ich so mee de Mann huet e gewëssen Charisma wat leider Gottes ganz viel Leiit äh, unzieht wat och dann am, am an der Doku riwer kënnt äh, so ass dat doch wahrscheinlich demols du wege en hat mm. en huet ir schnaps van de schwätzt mee wat ich lo am Fong wollt so war äh, Et hien ass jo herno a Frankräich gezunn, well esou e bëssen eng an Norwegen nach ëmmer ech menge net net Weltäit, awer an Europa keen keen deen näischt mat Metal ze dinn huet, huet deen Numm net schonn héiere gell. Warg oder Graf Burzum, ja an. An a Frankräich ass en dann carrément esou e puer Joer nodeems se do waren anscheinend eng Kéier nuets ass d'Sau ass d'Sau vun de Flicken héich geholl ginn, well en anscheinend vun enge well well se anscheinend en Terror en Terroruschlag geplangt hätten, hien a seng Fra. An da probéiert hie sech dann ze rechtfäerdegen, esou, Jo, dat ass dat ass alles Quatsch. An da kuerz drop seet déi, ja, mee meng Fra huet awer kuerz virdrun huet se de Waffeschäi gemeet an erzielt d'Sau 20 verschidde Knarren op, wou d'Sau doheem hunn a wou se innerhalb vu kuerzer Zäit kaf hunn. Sou, jo bon, gell. Jo, jo.
Ass awer zimmlech kontrovers. Den Typ ass mega zwielichteg. Jo, jo, jo, jo.
Ech si kee Frënd vun em, gell, guer net, guer, guer net. Bon, ech muss soen, déi éischt. Véier Burzum-Albumen sinn schonn e bëssen legendär an mussen erwähnt ginn. Jo. Awer jo, hien als Persoun, och seng rassistesch Äusserungen an esou, gell, dat vergiess et, ne. Jo, dat ass schonn ze krass. Bei mir en duerch, ne. Jo. Jo, dat ass wéi s du sees, Burzum däerf een net vergiessen. Dat ass och en Numm, deen an der Doku Until the Light Takes Us Vir kënnt. Ech mengen hien ass Burzum an Burzum ass eng One Man Band wou och ufangs den nonzeger einfach mo so do war. An ech mengen huet och nie live gespillt. Ech mengen, oh, nee.
Alleng kann dat schlecht machen. Nee, ich, ich mengen hat gin och einer One, One Man ja. wo dann äh, stimmt ja, wo zuelen.
Ja, ja. Nee, dat war dat war nie sein Ziel. An, nee, nee, äh, nee.
Säin Zil war et, deen aneren, wéi vill Mol? 48 Mol mam Messer ze picken. Ja, an ass So eis ähnlech. Verteidigung.
Mee Ja, bon, ja. drop kommen wir nach méi zréck, Ja, wann ja, mer jo ja. dës Black Metal Episode Ah, kommen. ech free mech. Ja, ech och, ech och, dat gëtt eng schéin Episode. Dat gëtt eng kontrovers, an awer et wäert vun flott ginn. Soit, dass wéi s du sees, mir bleiwe lo hei bei de Filmer. Ja, a mir hu schon vill ze vill Zäit mat den dote Film verbruecht. Äh, Ech denke mir kënne weiderzéien. Ja, ja, ja, ja.
Äh, Fir Sunner eppes vun Doku-Filmer, wat e kéint erwähnen?
Ech weess net, zielt zielt Lords of Chaos als Dokumentar oder éischter net? Dat ass fir mech e Biopic, ne? Also eng Biographie. Jo.
Nee, dann ass, meng ech, punkto. Bon, et ginn nach genuch aner Dokumentaren och.
A ech hunn nach, nach een, deen ech wollt erwähnen, kuerz. Jo, vas-y. Ech hunn deen och doheem stoen.
Dat ass den Dokufilm Lemmy. En heescht einfach Lemmy. Ah, jo. Et ass iwwert de Lemmy, et ass iwwer Motorhead. Den ass och saugeil de Film gang eng richtig gut gemachten Doku iwwer hien äh, wéi en lieft doheem, wéi seng Bud ausgesäit, wéi e philosophéiert an wéi en ass wann en op Tour ass gell an en den den Typchen ass einfach nëmmen herrlech gell vun hanne bis vir seng Aart a Weis well na nass war den den de Bad Ass Rockstar awer gläichzäiteg ass en och en immens frëndlechen sympatheschen Typchen deen awer och ähm, Respekt wees gell Respekt wees ze schätzen an och rëm ze ginn gell an dofir fan ech ja och absolut kuckenswert ne für Motorhead Ech Fans. hun dee lo net gesinn, ech wollt dat awer nach man, well mir hate jo souwisou och nach wëlles lo aner Filmer ze kucken, op déi komme mer lo och nach natierlech ze Ja, schwätzen. ja, ja.
Mee jo, ech perséinlech, ähm, mir fält lo keng weltbeweegend Doku lo sou nach an. Ja, lo mir och net méi. So, da misste mer scho bal op d'Filmer iwwergoen, do hu mer bestëmmt a bësse méi ze soen. Voilà, voilà.
Äh, jo, wat soll mer huelen? Soll mer mat Lords of Chaos ufänken? Jo, ech meng mir war lo bei Until the Light Takes Us, dat ass jo bal. Äh, beim Black Metal.
Voilà.
Voilà.
Yeah! Lords of Chaos ass un sech eng Verfilmung vun deem, wat mer elo grad scho geschwat hunn, also vun der norwegescher Zeen, an deem heite Fall just d'Geschicht vum Mayhem, vun der Band Mayhem an haaptsächlech vum Euronymous, hire fréiere Sänger Dead, dee sech ëmbruecht huet, an och d'Bezéiung zwëschent dem Euronymous an dem Varg Vikernes. Jo,
an ech mengen de Film hält och genau do op, wat. D'war wat mer elo virdu gesot hunn, wa mam Mord um Euronymous.
Ja.
Also dat ech war ech perséinlech ech wëll net soen, datt et e schlechte Film ass. Dat ass e gudde Film mm, fir fir Leit, déi warscheinlech elo net ganz vill mat mat mat Black Metal kënnen ufänken, an en awer ginn soen, mir kucken en, géing géing ech esouguer soen, datt de Film éischter esou okay, datt Et ass e gudde Thriller an en erzielt d'Geschicht gutt. Mee wann s de awer e bësse méi genau kucks, dann ass awer villes, wat e bëssen esou, jo. Jo, kloer, wann s de d'Geschicht och esou gutt kenns wéi mir. Jo, dat stëmmt, dat stëmmt och erëm. Mee bon, net vill Leit wäerten dat esou genau kucke wéi mir. Nee, nee, nee, nee. Bon, dach, de Film ass am Ufank, scho bevir e rauskomm ass, ass en immens vun der Black Metal Community zerrapp okay, dat, gehen, dat gehas gehen gouf mega Shitstorms äh, lenks erreets och all gut Bands äh, aus Norwegen hun sech mens negativ iw de Film geäußert gehabt ja, dat, dat, dat hun ech matkrit dat hat och ja. dummer ze dienen weil, weil äh, den äh, wat den wie schon de Jonas Eklund mengen ech ass dee wou de Film gemeet huet. Ja genau, äh, genau. Hien, hien hat all die Bands wéi Mayhem, Dark Throne, äh, wat nach so Geburt zum hueten gefrot fir kënnen Musik ze benotzen am Film. Also un all just Apps gesot, dat war fuck you gell.
Ja, ja, ja. Also Boah.
Ja. Am Endeffekt war Mayhem déi eenzeg, déi ja gesot huet, well si awer och déi sinn, déi am meeschte vun dem Film profitéiert hunn am Endeffekt. Ne? Dofir hunn se och äh, ja. e Lied, also mindestens e Lied. E Lied, e Lied ass dran, ja, ja das dran, Funeral of Fog, meng ech, ass dran. Ne, äh, Freezing Moon.
Hm. Da 100 Prozent der Stiet. Do diskutéieren ech net.
Do diskutéieren ech net.
Moment, dat ass do, wo se am Studio ophuelen. Äh, nee, ech mengen elo déi Zeen, wou de Concert ass.
Ah, ok. Jo, da sinn zwee Lidder dran. Jo, stëmmt, da sinn, jo, stëmmt, da sinn zwee Lidder dran, jo, du hues Recht. Ok, excuse me. Äh, jo, de Film ass awer och elo éischter fir Leit geduecht, déi net onbedéngt Black Metal-Heads sinn, well du kanns en och kucken als Otto-Normalverbraucher, soen ech elo emol, als sténknormalen Typpchen, deen och net onbedéngt elo am Metal mat dran ass, ne? Jo. Dofir ass och relativ wéineg Black Metal Musek am Film, et ass eben just wéi mer gesot hunn eng Concertszeen an eng Studiozeen wou dran ass. Ech fannen déi éischt Halschent vum Film fannen ech immens gutt, zemools déi ganz Duerstellung vum Dead an de Schauspiller deen den Dead spillt hunn ech immens gutt fonnt gehat.
Déi zweet Halschent ass e bësse sou, nja, ok. Et ass vor allem d'Verhalen vum Varg Vikernes wou heiansdo mech immens gestéiert huet. Ma an och an och ech wat mech perséinlech gestéiert huet war de Fait dass dass näischt géint d'Schauspiller, ech fannen en ass gutt geschauspillert mee de Casting war och elo net dee schlechtesten mee et war e bëssen ze Wéi s du scho selwer sees, an der zweeter Hallschent war deen, wou genau esou krank war, theoretesch, wéi deen aneren, war op eemol esou als esou dat onschëllegt Lamm duergestallt ginn. Deelweis. De Euronymous. An dat huet mech e bësse gestéiert, well kee vun deenen, wou do deemools do matgemeet huet, war onschëlleg an egal wat et war, gell? Déi waren all krank, gell, am Kapp, gell? An dee krankste vun allen, kéinst einfach soen, war souguer den Dead, gell? Deen huet et bis an dat Allerextreemt gedriwwen, gell? Ja, ja, e bësse schonn, e bësse schonn. Ja. Mee, Mee um alle Fall kann ee kucken. Ze recommandéieren awer, gell? Ja, ja, wann een lo, also och fir déi Black Metal Fans dobaussen, äh, déi dem Film kritesch géinteniwwer stinn an nach net gesinn hunn, kuckt en. Maa dech e Bild, ech fannen ass kuckenswert trotz allem. Jo. An dass et muss däerf een net vergiessen, dass dach ëmmer e Film, e Film ass ëmmer fiktiv an zielt ni déi richteg Geschicht. Dat ass wouer, dat ass wouer. Mee all in all ass de Film net ze vergiesse ginn, gesot hunn als als Musek-Hommage oder als als Film un Musek baséierend däerf een däerf een et net vergiessen. Absolut.
Dat ass Zumools lo- well et net vill Filmer ginn iwwer déi extrem Musekszeen, ne? Jo, iwwer déi extrem souwisou net, mä generell. Also ech kéint dat lo zum Beispill net ville Leit recommandéieren, déi et ginge kucken. Mä also ech, ech hunn dat och mat oppenen Ae gekuckt an ech hunn deen do gesinn an ech war esou, ok. Ech ka verstoen wisou de Shitstorm komm ass duerch d'Puristen an déi true Black Metal Nerds, mee et kann een et awer ganz einfach kucken an et ass och elo natierlech och keen, wéi soll ech soen, et ass elo keen Dra, also et ass schonn dramatesch schonn, mee et ass schonn éischter esou Thriller an deeleweis verschidden Zeene sinn och zimmlech gore, gell. Ja, ja, muss ja, ja so, dat stëmmt, dat stëmmt. Dat ziemlich vill Blut also sinn drei Zeen am Film, wou eng Persoun stift. An ja. ziemlich buddeg durchgestalt. Ja, ja. ja.
Ech fan äh, perélech nach ähm, dat wat am ekelsten riwer kënnen. an dat ass wahrscheinlich ebe grad doduerch, well den Hieronymus an dem, an der, an dem Deel vum Film als so bëssen onschëlleg dugestaltet, dat ass sei Mocht. Deen ass esou psycho an, an äh, dekadent Ja. duergestallt. Ja, ja, ja. Das, das scho bal, keng Ahnung, dass de als normale Mënscheverstand sees, okay, nee, dat, nee, dat kann net so gewiescht sinn. Keng Ahnung, das ass awer e bëssen ze krank. Mee awer, et, et huet dem Film ähm, awer och net lo schl schlecht gedoen. Also et huet, déi Zeen huet dem Film net schlecht gedoen. Nee, nee, dat net.
Nach anders heescht de Wort den Dead, wann se sech do Dat ass scho krass. Jo, dat huet sech anscheinend esou ofgespillt. En hat jo och eng, eng, äh, en Afschidsbrief dogelooss, wou en Ja. einfach drop geschriwwen huet, äh, Entschëllegt fir dat ganz Blutt. Cheers. Ja, dat ass schonn e bësse weird. Mee deen Typ war jo och net wierklech, äh, ja, Hire war Gesond.
fuerchtbar depressiv, ne? Dee Ja. war fuerchtbar, fuerchtbar psychesch krank. äh, punkto, Ja, dee war, ja. Huet sech net fir näischt Dad genannt, ne? ja.
Nee. Mee jo, loosse mer, loosse mer bësse méi déi donkel Filmer op der Säit a komme mat zu eppes méi Verfréileches. Ja.
An no kann een nach enke kuerz Metalhead erwähnen, well deen awer och wichteg ass. Ja, Also, den ass, den ass super, den ass- Film.
den ass ja. och richtig, richtig, kann ech so schéin, dass en, en, äh, en, keng Ahnung, dass das Bildgewalt sech, muss ich soen. Da kann mir erwähnen, lo direkt, well da si mer dobäi. Ja, du hues jo scho Recht.
Wa si.
Bei jo Metalhead, en islännesche Film aus dem Joer 2013. Jo dat ass un sech éischter en Arthouse-mässege Film, independent Film op alle Fall, zimlech onbekannt. Ech hat en zoufälleg entdeckt gehat. Dat zielt d'Geschicht vun engem jonke Meedchen, wat e bëssen traumatiséiert gëtt, well et säi Brudder stierwe gesäit. A säi Brudder war eben och grousse Metalhead an hatt iwwerhëlt duerno e bëssen seng Roll. Dat ass esou seng Aart a Weis, Trauer ze verschaffen, ja. ze verschaffen genau an dann gëtt hat eben e Metal hat ne an dat Film spielt dann hauptsächlich wo hat schon ball muss erwussen ass oder jonken T äh, allen Teenager wie rum es willst so an an zielt e bisschen so den Geschicht um, mat der Trauer ëm ze goe mat sinn Liwen ëm ze goen an mat der Leif zu senger Musik ne? ja an an och mat mat sech selber eben ich mein de Film ja, ass gedroe ja. vu senger Vu senger iergendwéi Depressioun, well et probéiert eppes ze sinn, wat et net onbedéngt ass, oder probéiert eng Roll ze erfëllen, wou et net kann erfëllen. Jo, genau.
Esou, esou wierkt et e bëssen.
Mee dass, dass am Fong och dann do erëm an deem Film e klassescht Beispill dofir, Et wunnt jo mengen ech an engem ganz klengen Duerf an sinn net vill Leit do ja, um, ass kee Mënsch voilà, das äh, van 50 Schleit sie sind vill an Gidere kann Gideen an dann fällst du halt de bëssen aus der Rei du bass wuet wetlech dat schwarz schoof an mir persinnlech huet de Cover och De Cover oder de Poster vum Film extrem gutt gefall gell ja, ja. Ist, äh, die islännesch Landschaft deck äh, piktoresk an se an dann hues du hat war der Corps Paint Karimmer du steet hoer schmuddeleg am Gesicht enken dat huet ja, dat ass eng amfang eng typesch Arthaus anekdot so ich muss so gell genau fir ze duerchstellen dat kënnt deck gut am Film riwer an das och schwéier dann. fir hatt am Film mat iergendengem kënnen iwwert iergendeppes ze schwätzen, well jiddereen et just als verréckt e bëssen, e bëssen erkläert, zemools mat deene Saache wou et dann herno nach am Film mécht. Mee et huet, et huet awer och e gudde Schluss, muss ech soen. Et sinn do och net vill Leit, déi déi Musekszeen eben kennen oder verdroen, an hatt ass dat eenzegt an der ganzer Gemeinschaft, wat esou tickt, ne, an dat mécht déi ganz Saach. Och net grad einfach fir hatt, ne? Dat kéint een och zum Beispill mat eis indirekt vergläichen. Ech mengen, also ech hat esou Situatioune méi wéi eng Kéier. Ech brauch just Lycéeszäit ze kucken, gell? Am Lycée, du an engem gewëssene Joer lauschters du dann Metal an du bass deen Eenzegen. Du bass och dann deen Eenzege mat Bands-Shirts oft an denger Klass. Ech mengen, dobausse si genuch Metalheads oder Leit, déi eis nolauschteren, wou soen, Jo, dat ass net falsch, gell? Du bass dann ja. awer ëmmer bëssen so du bass dat schwaarz Schof an den Aussenseiter.
Aussenseiter ja.
An du ver, ver, verkrauchs dech an denger Musik. Ich mein, du warst Eisball alle gut den mindestens eng Käier gange ge. Natürlich natürlich Ech war och oft äh, Satanist genannt ginn, weil ja. den manzen T-Shirt unha. Ja, ja das, das, den, das, äh, den ist jo ist jo klein Kanner zum, genau, zum genau. Breakfast. ja. Me ähm, ja wie gesagt, Film Absolut kuckenswäert, denken ech. Ass vläit och mat ee vun deene visuell schéi, wéi gesot, schéinste Filmer. Ja, an och e Film, deen sech e bësse méi seriö hëlt, e bësse méi eescht hëlt. Ja. An och déi ganz Thematik eben e bësse méi eescht hëlt. Ne? Mhm, mhm, mhm. Äh, jo, ass net onbedéngt einfach ze kucken, awer recommandabel am alle Fall. Ja, absolut, absolut. Ähm, wat tun wir dann nach? Bon, wir können lo entweder bei Pick of Destiny goen, wo wahrscheinlich Vill Ree gesin huet oder heavy drip dat ass lo dir iwwerlooss.
Dann fuer du duer. Ech fueren duer euh ok also Tenacious D groussen Numm déi beschte Band iwwerhaapt laut hinnen selwer betitelt sinn och schon eng gutt Zäitchen dobäi besteet aus dem Carl Gass an den dem Jack Black wou och natierlech schauspillert. De Film Pick of Destiny, ech weess net méi genau vu wat fir engem Joer et ass, et si schonn e puer Joer hier, kann 2008 gewiescht sinn, kann dat sinn? Ech weess et net, so mer dat please.
2006, 2006, wars no bei. Ech war no drun.
Mee op jiddefalls de Pick of Destiny huet deemools komescherweis et och an d'Kinoe gepackt, wat och net iergendee geduet huet, well et awer eng. jo eng eng pure Comedy ass, scho bal deelweis eng domm Comedy, eng Satir e bëssen, eng Satir, voilà, eng Satir op op de Metal an op op seng Unhänger a virun allem och op Musiker, déi déi Musiker, déi déi wëlle famous ginn a wëlle vun haut op muer Rockstars ginn, wa wa wéi ginn ech mat näischt? Ech kann näischt, ech ka wierklech guer näischt an ech, dat eenzegt wat ech brauch ass een dee mächtegste Plektron op der Welt an dee muss ech fannen a wann ech deen hunn da kann ech Satan beschwören an an ech ka géint dee Gittar spillen. Dat dat dat esou eppes kann och just den Jack Black man an an en plus datt et da funktionéiert dat ass nach dat bescht un der Saach. De Film war ënnerhalsam och wann en deelweis esou déi wierke sou ah wat ass dat do, do ass ze domm gell.
absolut an och ganz viel Hommagen dran den äh, natürlich den de Ronnie James Dio selber mat am Film absolut, ja. äh, dresch meng drei Joer drop ze verstöwen dat tut dem ein hier gut äh, e gut Symbol gesat an äh, de Meatlauf mengg ass och mat dran äh,
ja ja stimmt ja ja Kickapoo heescht d'Lidd van do fänkt ja.
Dave Grohl spillt de Satan zum Schluss. Ah, dat wosst ech net okay. Dach, dach. okay cool.
Ja. cool cool cool nee da so witzeg Film äh, och einfach ze kucken och vielleicht net jugendfrei so, nee, nee, nee. Muss nee. So.
Mehr, ähm, aber, aber ja, Musik kann Jo jo ass vill vill geil Musek dran absolut. Sinn sinn alles selwer geschriwwen, sinn och den Album selwer esou betitelt wou dono eraus oder gläichens mam Film erauskomm ass, Tenacious D, The Pick of Destiny an déi ginn och nach haut mengen ech op all Tournée wou se sinn ginn d'Lidder erop a rof gespillt. Jo jo ass och ëmmer ausverkaf gell. Ja ja Master Exploder oder keng Ahnung jo Kickapoo den Intro wat hu mer nach do drop? Den De Belzeboss, dat leschte Lidd, wou se géint de Satan selwer spillen, dat ass jo dann erëm eng gewëssen Anekdot oder och eng Hommage un hiert eegent Lidd Tribute, wat jo esou vill Joer virdrun erauskomm ass, wou se et schonn eng Kéier gemeet hunn, wou se géint de Satan wollten wollten e Contest maachen. Richteg, jo, jo.
Jo, also dee Film, esou domm wéi en ass, esou iergendwou wichteg ass en dann awer och fir déi ganz Zeen, muss ee scho soen. Jo absolut also jo kann e roueg kucken awer kann der woch während dem Gehir ausschalten einfach genéissen. Ah, ich ging dat gönne du man
ja wann ja, voilà.
kucks also du kucks mat mat mat mat engem offene gedanken as ist okay ich, ich well einfach lo mo eng eng gut anderthalb stonn lachen voilà dann ass dat ganz okay da war schon mech grad han um kabel opgehangen und ich ich kre ze net lass ah okay das gut ah furchtbar ähm, Dann erwähnen ech nach kuerz en anere Film, wou ech virgëschter gekuckt hunn, wann ech éierlech sinn. Ech hat deen e bësse vergiess. Deen ass och elo wierklech guer net bekannt. Dat ass wierklech en Underground-Film oder eng Underground-Komödie, kanns de scho bal soen. Deen heescht Heavy Trip. Dat ass e finnesche Film. Ech mengen, deen ass virun zwee, dräi Joer erauskomm. Ech muss nach eng Kéier kuerz kucken elo, wat ech mer hei elo opgeschriwwen hunn. Natierlech hunn ech näischt opgeschriwwen. Tamaguchil, Äh, wo ass en? Wikipedia wo bas de?
2018 ja Wikipedia ass ass dat bescht Welt gëtt. Absolut. Um, ja wie gesagt, den hecht Heavy Trip finnischen an och norwegsche Film deelweis an den erzielt Geschicht vun äh, feier oder ja feier feier Kollegen wou Wëllen eng Band oder wou eng Band hunn an deem Fall wann ech et misst definéieren, ech mengen den Typs am Film definéiert de Genre wou se maachen als Symphonic Post-Apocalypting Christ Abusing Reindeer Grinding Metal an dat dat voilà also de Film hëlt sech och guer net seriö mee et ass vläit ee vun deene beschten Music oder an dem Fall Extreme Music Comedies oder Filmer generell wou ech bis lo gesinn hunn. An ech muss hun App Sanches ze kuerz erwähnen, wéi se iwwerhaapt ähm, drop kommen oder am wat et am Film am Film geet ass ähm, voilà, si maache schon eng gutt Zäitche Musik, mee se maache just Coverlidder an ähm, geet hinnen awer esou lues op den op de Sak wuertwiertlech gesot. An da se wunnen natierlech och an engem klengen Duerf wou jidderee jidderee kennt an wou et net vill net vill Stars gëtt an wann dann erauskënnt, dass si anscheinend fir e grousse Festival gebucht gi sinn, ginn se op eemol vun haut op muer an esou engem klengen Duerf zu wierklech esou richteg Bekannten, Bekanntheeten an den ab do, wa se sech bis op d'Rees maachen an de Film am Fong heescht jo och Heavy Trip an den Originaltitel ass Heavy Reisu, well et jo Heavy Trip heescht an da maache se sech op d'Rees fir op dee Festival. An ech hunn selten esou vill gelaacht wéi dat wat do geschitt ass gell. Also kann ech nëmmen empfeelen wann du anerhalb Stonn Zäit hues fir dech gutt gutt ewech ze geheien an ähm, se huelen och wéckeg all Genre op d'Schëpp an all Klischee op d'Schëpp an et si vill Momenter am Film wou se halt dat bësse méi déi komplex an bësse méi déi schwéier Zäit vun enger Band Deen ee wëll ophalen, da geet e raus, oder deen anere weess net, wat e soll spillen oder esou. Dat ass dat Gefill, wou ech dobäi sëtz an ech hu gesot, jo, ech kennen dat Gefill do. An ech konnt mech déck gutt mat deem Film ausenanersetzen an ech kann deen nëmme recommandéieren. Ja, ech hunn elo nach net gesinn, mee an de leschten zwee Deeg hues mer elo schonn esou vill vun deem Film geschwäermt, datt ech mer elo schonn op meng Amazon-Einkaufswagen gesat hunn. Wonnerbar!
Gutt dass déi nach liwweren hä, wat géinge mir soss maachen gell. Absolut jo. Wat kann ech nach kuerz zu dem Film soen, jo ech mengen ech beendege meng Kommentarer zu dem Film an deem ech just hire Bandnumm erwänen an da loossen ech de Pit weiderfueren. Also hir Band huet keen Numm um Ufank vum Film an dann sichen se no engem Numm an duerch verschidden Evenementer am Film decidéiere se sech dann dozou, sech selwer e impaled rectum ze nennen.
an domat ginn ech ginn ech d'Wuert weider un de Pit, well ech schon alles gesot, wat ech soe muss. Kuck dech de Film un. Kléngt op alle Fall ganz, ganz gutt. Ech si gespaant, mer deen eranzezéien. Kuckenswäert, allez. Wat ech nach wollt soen, Fir all déi Leit dobaussen, wou Netflix hunn, hunn ech nach e Film ze recommandéieren, deen. De Moment och just op Netflix ze kucken ass
de Dirt nach kucke stëmmt. Dat ass och e Biopic, also eng Biografie iwwer d'Band Motley Crew. Nee, dat seet een aneschters. Nee, dat seet een esou. Frou si. Okay, okay. Motley Crew, jo, jo, jo. Ass d'lescht Joer erauskomm. Selwecht Joer wéi mengen ech och Bohemian Rhapsody erauskomm ass. Äh, ja, och en och ganz, ganz ganz ja. ganz gut ass super super Film äh, wat ech bei dem Film bis vermisst hat also bei Bohemian Webs die war ähm, ja nass der Film as bisssen ze brav heiers du am Sinn vun dat dem Freddie Mercury seng Sex an Drogen es pack Eskapaden just ugedeit ginn, awer nie gewise ginn, gell? An den heite Film ass der komplette Konträr. Den weist alles. Äh, Sex, Drugs an Rock'n'Roll gëtt mat grouse Buschtawen, riseg grouss a mat Ja, ja. Leinwandtafelen an deem Film demonstréiert, gell? A keng, stimmt. ech meng, ke- bal keng Band huet dat esou ausgelieft wéi Mötley Crüe, gell? An et ass alles dran, vun hirem Ufank, äh,

Äh, de Ramsey Snow gespillt huet. E gëtt vun him gespillt, ah. gell? Och sau, sau cool. Äh, ja, och all Schauspieler am Allgemengen absolut, äh, absolut gut, gell? Mhm.
Ja, gut, gut. also, guck dich dir an. Dat gëtt gemet.
Net haut, awer moa, mat Sëcherheet.

Äh, jo och Rocketman war och d'lescht Joer erauskomm, den Elton John seng Geschicht. Deen hunn ech leider och nach net gesinn, ech hätt och op der Lëscht. Jo, ech mengen, do hat mer scho bal déi wichtegst Filmer duerch, esou e bëssen, ne? Ech denke schonn, jo.
Ech hat och nach e Film eng Kéier gesi gehat, deen heescht Deathgasm.
Jo, deen gëtt och iwwerall erwähnt, hunn ech och selwer nach net gesinn. Deen ass och total ofgefuckt, ne? Ass en neusélännesche Film. Ah, das schon ein Zeitchen her. Ich muss bei Gedächtnis rumfrischen, an dem ich nach gucken. Äh, mir ass viel zu lachen, das sind Splatter, Gore, Horrorkomödie. Ach, ja, Neuseeland dann, gell? Du, ja, das, ja, ja, ja, genau, genau. Das ist auch der typische, wie den äh, Peter Jackson seinen Anfang gemacht hat, seine ersten Filme, so wie Bad Taste oder, oder

Sollen och net ge wenn ass die mech domm awer ënnerhalsam ënnerhalsam. Def Gesm, Dir hutt et héieren, dat gëtt dann och nach gekuckt. Ah, ech hunn nach esouvill ze dinn, dat ass fuerchtbar. ja. Ech weess net, wou ech déi Zäit soll hierhuelen. Gell, dat ass schonn ëmmer schwéier, fir, fir hei en Datum ze fannen. Mir kënnen am Fong just, also mir huelen ëmmer u sech Ëmmer, soen ech lo mol esou. Mir probéiere samschdes opzehuelen, well an der Woch ass dat ëmmer esou eng Saach. Ähm, yeah. Mä komme gutt virun. Ech meng dat hei wäert dann schonn eis achten Episod ginn denken ech. Schu mal mir mat gezielt.
Ech ja, mech muss mat ziele well ech schlëden se op. An der freet en ëmmer eng Nummer. Wéivill d'Episod ass dat so schu keng Ahnung mu mer gen nozielen. Ja, ähm, ja. Äh, ja dat effektiv schon déi 8. Also mir mir hu geschafft muss ech soen. Mär wëllen eis vläit hei op der Plaz och nach eng Kéier un all deene Leit, wou eisen, wou eis Facebook-Säit, eis Instagram-Säit an alles aneschters geliked hunn, kommentéiert zwar nach net wierklech, mee dat ass egal, wou eis en gudde Feedback ginn hunn an jo. Mir hoffen et geet esou weider. Voilà.
Wann iech dobaussen och nach een oder den aneren Film afällt iwwer d'Metal Szene deen mer elo net erwähnt hunn, oder deen mer vläicht guer net kennen, schreift eis an d'Kommentarer, schreift eis op Facebook oder op Instagram an jo dann kann een déi och nach erwähnen. Dat, dat ass eng ganz gutt Idee. Mir wäerte wéi gesot dann och eng einfach eng, eng Lëscht maache mat deene Saache wou mir elo erwähnt hunn, datt d'Leit dat kënne vläit novollzéien oder vläit esouguer einfach den Trailer posten. Muss mer kucken. Mee wann der dat hei lauschtert, da wäert dat, da wäert dat warscheinlech schonn, schonn aktiv sinn. Wat hu mer, wat hu mer nach ze soen? Bei eiser leschter Episod ähm, hu mer jo iwwer Power Metal geschwat. An lo gi mer dann awer wahrscheinlich ab der nächste Episode nach ähm, Richtung Genren. Mir ja, pur, genau. mir pur, mir pur Ideen. Ich meine, willst, äh, willst schon etwas so? Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir sollen Death oder Trash machen. Mir Ach, ich so, wir fangen mit, mit Fresh als nächstes weiter. Tr Trash is King. Ne? Ja, voilà. Gut, dann machen wir das halt so. Äh, ja, sos. Ja. Ich weiß nicht, was zu sagen. Für den Rest halten wir euch am Laufenden, wie es weitergeht. Äh, bleibt run. Und dann bleibt gesund. Das sowieso.
Und bleibt Metal. Bleibt Metal.
Dann ist es bis demnächst hier bei Comedy.